Salam dostlar men Myrat Sähetgulyýew Kodlamaň esaslary blogyň dokuzynjy sapagynda siz bilen birlikde. Bu sapagymyzda mysal çözeris. Mysal çözmezden öň ilki geçen sapaklardan galan iň soňkuja şekilimiz bardy, iň soňkuja figuramyz bardy. Ony bir tanatmak isleýän bir öňürti. Soňundan bir mysal işläris, mysalda şu wagta çenli geçen hemme şekillerimizi ýa-da şu wagta çenli geçen hemme figuralarymyzy öz içinde alýan bir mysal işläris. Şu wagta çenli geçen nemelerimiziň hemmesini ulanmaga çalşarys o mysalda. E ertir iň soňky onunjy sapagymyzda bir iki sanak mysal, birküç sanak mysal işlemäge çalşarys wagtymyzyň Digi, ýani edibildigimiz ýaly, elimizden geleni, elimizden geldigiçe näme ederis? Mysallar işläris. I bul blogumyzy bu şekilde nesip edenden tamamlarys. Bu gün nämäni geçeris? Ikeldilen göniburçluk diýilýän eken türkmen dilinde. Function asyl ady. Figura bölek programmalary görkezmekde peýdalanyp bilner, şu aşakdaky şekil. Geçen sapagymyzda bir gaýtalama e, nemämizi funksiýasyny geçipdik, gaýtalama şekilimizi. Gaýtalama näme işe ýaraýardy? Bir birden köp bir işi birden köp gezek ýerine ýetirmek üçin ýöne näme ýerde şo bir ýerde şo bir işlemi birden köp gaýtalmak üçin ulanylýardy. Mysal üçin misal beripdik. Monitor on gezek Salam dünýä ýazdyrsyn diýip bir algoritm işläpdik. Şo bir ýerde näme edýär, şo bir işi on gezek gaýtalaýar. Şo bir ýerde şo bir işi gaýtalamak üçin ol gaýtalama altyburçluk figurasy ulanylýardy, diagram ulanylýardy. Bu näme üçin ulanylýar? Şoňa meňzeş aslynda, ýöne bul näme edýär? dürli ýerlerde ulanmak üçin. Aslynda şo bir zat, ýöne e, diýeli bir amal işte ikiň kwadradyny alan bir işlem bir amal ýazýaň we şony programmaň 3-4 ýerinde ulanmak isleýäň. Ýöne şo bir ýerinde däl, 3-4 aýry ýerinde ulanmak isleýäň. Bärde ýazdyň. Ikiň kwadradyny alan bir programmany ýazdyň danym, şo bir e, nemäni Şo bir funksiýany programmaň dürli-dürli ýerinde, ilerleýän dürli-dürli ýerinde ulanmaga mümkinçilik döredýär. Bu näme üçin peýda saglaýar? Bul, ýagny şu aslynda bu dani nimäň ýaňky alty burçlugyň edýän işini edýär, ýagny köp kod ýazmakdan bizi halas edýär. Bu dam şo bir zady köp gezek gaýtalamadan Ebi halas edýär. Bu şekilde munam jemläliň şekilleri bir mysal işläliň. Okuwçylaryň ýyllyk sapak bahalaryny hasaplaýan program bar. Şul mysalyň üstünden meselem hemme şu wagta çenli geçen diagrammalarymyzy işlemäge çalşarys. Mysal aşakda bir diagrammasyny taýýarladym. Algoritmasyny taýýarladym bagyşlaň. Algoritma näme etjek? Şuny ýalak, şuny ýaly düşüneliň. Mugallym bar, mugallym okuwçylaryň birinji çärýek bahasyny girýär, ikinji çärýek bahasyny girýär, üçünji we dördünji çärýek bahasyny girýär we programma näme edýär, ony hasaplaýar danem, ýyllyk bahasyny çykarýar. Ýyllyk bahasyny çykarybam diýýär, siz geçdiňiz ýadam siz geçmediňiz diýip, size näme edýär, bir sopşeniýe, bir maglumat berýär size. Şoňýalak bir neme ýazalyň. bir programma ýazalýaň. Ýene-de durup başlarýaň. Ýani algoritmini gysgaça tanatmak isleýän, başla diýýän, soňundan nemesini kesgitleýäs. Variable'imizi kesgitleýäs. Ine C S1 diýýänim bärdäki näme? Ç harp ulanyp bolanok kompýuter dilinde, diňe iňlis harplar ulanylýar. programma bellemede. Şonuň üçin olam birazjyk endik ediniň. E, şonuň üçin ç diýmedim, se diýdim, se bir. Ýagny birinji çärýegiň bahasyny buňa e, gireris. Soňra se iki diýdim, ikinji çärýegiň bahasyny gireris. Se üç diýdim, üçünji çärýegiň bahasyny se üçe gireris. S dört diýdim dördünji çärýegiň bahasyny bide OAB bu näme orta arfmetik bahasy seň obşi ýyllyk bahaň aslynda YB dam diýip bilerdik aslynda da OAB diýdim indi YB diýer şuny YB diýdim soňundan bärdäkilerem düzetmeli bolýa Näme etdim? Şu taýdan YB diýdim, ýyllyk bahasy. Berdi zanim görkezdik. Eee, garaz, şuny ýalak, eee, bir eýbillemizi, eee, kesgitledik. Soňundan gaýtala diýdik, dört. Nämäni gaýtalasyn, dördünji ädimi. Dördünji ädimde maňa çäýnek bahalaryny gir, ýa birinji bahany gir, ýa ikinji bahany gir, ýa üçünji bahany gir, ýa dördünji bahany gir, ýa. Soňundan giren bahalary hemmesini jemleýär. I dörde bölýär we oň YB-niň içerisine, ýyllyk bahasynyň içerisine goşýar. Eger ýyllyk bahamyz üçden kiçi bolsa, ýagny iki bolsa, üç taýdan bärden iki ýarym hem çykyp biler, mesel mysal üçin, soň başga zadam çykyp biler, ýöne başga zat çykmaz, ýagny çykyp biler aslynda, nokatly sanlar çykaryşdy.

ýagdaý gabat gelmeýän bolsa, ýagny ýyllyk bahaňyz üçden kiçi däl bolsa, ine şu ýagdaý ýerine ýetirilmeýän bolsa, ýogsa git, nämä git, ýedinji ädime git, monitory ýaz, nämäni ýazsaň bu sapagy üstünlikli geçdiňiz, ýagny üç bolsa danym ýazýa, dört bolsa dam ýazýa, bäş bolsa danym üstünlikli geçdiňiz diýip monitory ýazdyrýa we dokuzynjy ädim tamamla diýdik. Ony bir-iki sanak zat bar ýaka goşarys ýöne şu wagtlyça şu algoritmamyzy näme edeliň ýazmaga çalşalyň. Başla diýdik birinji. Eee aslynda şuny öňünden taýýarlap size soňundan näme edip bilerdik welin ýöne sizden bile taýýarlalyň. Öň gowsy. Wariable'larymyzy kesgitläliň. Weriýbilimizde näme bardy? C1 bardy. Soňundan bahasyny bereliň. Hökman birinji nemesi. Soňundan C2 bardy. İkinci çärýegiň bahasy. Noli soňundan C3 bardy. Oňadan nol berýär. Soňundan J dört bardy. Oňadam nol berýär. Soňunda näme bardy? Ýyllyk baha bardy. Oňadan hem nol berdik. Pul näme üçin ulanýardyk? Ilerde şu zatlary ulanjak diýmek. Şu programma boýunça şulary ulanyp bilerin diýdik. Soň indi bu reňkini birazajyk şuny ýaly bir zatlar edeliň. E, soň näme bar? Muny beribildimiz kesgitledik. Soňundan gaýtala diýdik. Gaýtala dördünji ädimi. Dördünji ädim gaýtaladan soň. Edýär. Gaýtalamak üçin näme ulanýardyk? Alt burçluk ulanýardyk. I we Daniýew wariable mysal şu taýda Daniýew inem tan kesgitlemeli bolýar şu taýda inem ulanjak diýip görkezmeli bolýar i başlangyç degeriň tagam ýokary bärde berýär başlangyç bahasyny i deňdir nämeden başlasyn i birden başlasyn soňundan i näçe üçin dowam etsin kiçidir Bäşden dörde çenli dowam edýär. Dowam et. Diýär, näme üçin 4 sany çärýek bar? I goşmak 1, ýa bir-birden köpelsin. Razyjygym olarda düş görner ýalak. Esasy meselem. Ýani biz şuňa diýdik 4 gezek gaýtala birden başlasyn, 5-e çenli dowam etsin. Dogry dämi? Ýagny bir, iki, üç, dört, ýagny bäş girýär, bäş bilen deň bolýar, onda bul şerti nimedenak, ýerine ýetirenak, şonuň üçin döngüden çykýar, toplamda dört gezek ýerine ýetirdigi bolýar. Soňundan näme bar? Soňundan çärýek bahalary gir, C diýdik.

Bundan manyýany şundan görýär. C goşmaly bira girsin. C goşmaly bira däl, hem iýe girsin. Düşündirjek, näme üçin beýle ýazanagymy. Şu taýda

Onuň hyja zatlar görýän ýöne. Näme üçin beýdi? Ne gaýry açyňa wideo. Ýöne bir renk bereli. Ana şunday ýarak bir. Olsa bu da gaty bir olsa. Beýdi olar. Ýa başga rek bereliň ýa şunda dakyldak bereliň ýa şuny bereliň. If döndi diýdik. C bir ne C goşmak i näme üçin diýdim. Iň bahasy Biraz şular dönün. Iň bahasy birinji bahasy näme? Eee bir dogry dämi? C goşmak bir bolanda C bir bolýar. Ýani şu taýdaky jebr, ýani sebr, sebr bolýar, sebre danem girilýär san we sebre girilýär, soň ondan se iki bolýar, girilýär, se üç bolýar, girilýär, se dört bolýar, girilýär, se bäş bolanda uje bärdäki nemäni saglanak, näme üçin deňdir bar. Eger deňdir goýsadyk şu tak sagla neme ederdi, şerti ýerine ýetirerdi, ýöne deňdir bolmadygy üçin bäş bolanda nemeden çykýar, bu gaýtalamakdan çykýar. we dowam edýär. J bir bolanda bahasyny girýär, soň J iki bolanda bahasyny girýär. Mysal üçin diýýär, hoja mugallymymyz diýýär, J bir bolanda ikilik diýsin, ýadan bu netimiz gowy bolsun. Birinji J bir çärýe, birinji çärýegine bäşlik goýsun, ikinji çärýegine dörtlik goýsun, üçünji çärýegine bäşlik goýsun, dördünji çärýegine ýenem bäşlik goýsun. Şonýalak, e iň bahasy bir bolany üçin J bir bolýar, O Jebryň içe Sebryň içersine Bahaýyň mugallym girýä, soňundan ýokaryk gidýä, soňundan I bir köpelýä, soňundan Se iki bolýa, iň bahasy iki-ä dogry-da, Se bilen iki goşulsa, näme bolýa, Se iki bolýa, oňadan bahasyny mugallym girýä, ikinji çärýegiň bahasyny, soňundan girýä, Se iň bahasy üç boldy, Se üç bolýa. Se üçüň bakasyny girýä, üçünji çärýegiň bakasyny, soňundan dört bolýa, dördüň bakasyny girýä, bäş bolanda uje nemeden gaýtalamakdan çykýa. Hemme zadymyzam al almyş bolýas. Soňundan neýdi? Gaýtalamy nemeden şu gaýtalamakdan çykansoň näme etsin? Iş iş ýerine ýetirsin. Işlem işde näme etsin? ýaňky S-bir, S-iki, S-üç, S-dört bardy. Birinji çärýegiň ikinji, üçünji, dördünji çärýegiň bahalaryny mugallym giripdi. Olary näme edýäs? Jemleýäs sähelem, dörde bölýäs sähelem, näme edýäs? Ýyllyk bahaň içerisinde goýýas. Ýaly ýerine ýetireliň. Işi näme bilen ýerine ýetiräýdik? Şuň bilen ýerine ýetiräýdik, dogrudanmy? Göni burçluk.

Se dört goşmak goşmak däl boldy dört baha bölmek näçe dörde bölmek näme üçin dörde böldük dört sany sany girdik orta arifmetik baha tapmagyň formulasy şuny ýalagam ýazdyk Muňa da bir renk bereli. Şuny berýärdik. Nätdi reňkini berýärdik. Eee şu taýdanam bir neme çykaralyň. Bärde näme bolsun. Şun ýalak. Muallym bahalaryny girdi girdi hemmesi bir eee wereýbilimize goýuldy. Soňundan wereýbillerimizi eee jemledik dänim dörde böldük we YB-iň içersine YB-iň içersinde şu wagt näme boldy bulaň Nemesiniň şu çärýek bahalarynyň orta bahasy bar, ýyllyk bahasy. Soňundan geleri näme diýdik şu taýda? Eger, eger YB üçden kiçi bolsa diýdik. Näme diýdik? Şert ýapysy, şert gurluşy. Şert gurluşyny ulanmak üçin näme şu gapdala gitsekmi ajaba? Şu gapdala gidäýeli bara gaty aşagam gitmäli. Şert gurluşyny şu taýda goýýan. Şert gurluşy eger eger diýip ýazaýyn. Eger hatda gün özüni ýazaýyn. Nämedi? YB kiçidir 5. Ýok, 5 däl näçedi? Üçlükdimi? Iň erbet baha. Üçlükdi. Eger üçlük bolsa, ýyllyk bahasy eger 3-den kiçi bolsa, Şuny hawa bolsa, yani şu kiçi bolsa ýa-da hani bolmasa diýip bir ýagdaý bar. Ony nähili neme edeliň? Eee Şunu goýarýaň da. Yes we no edäýdiň şunu bara. Yes. Ýöne hawa şu bolsa. Bolsa şunu etsin, bolmasa bunu etsin diýip. Şu taýda edeliň. Bunam bärde bolsun. Ýes ýany şul hakykatdan hem YB ýany ýyllyk bahasy üçden kiçi bolsa şu hereket etsin. Näme etsin? Bu hereket näme edýärdi? Ekrana ýazdyrýardy. Ekrana dam ýazdyrýardy. Ýöne şunu ýalyk ekrandan sanam alýardy. Näme ýazdyrsyn? Oşa dyrnagyň içinde Üçden kiçi bolsa gynansakda gynansakda sapagy geçmediňiz diýip ýazdyrsyn. Soňundan geçen 3-den e, Üç şädanym üçden uly bolsa näme etsin? Sapagy üstünlikli geçiriňiz. Bäri gel. Taýdanam bar, strelka. çykarylýar. Bu yes bolsa, bu da no bolsa. No. Ýani howa bolsa, bu da ýok bolsa. Yes. Ya da türkmençe ýazsak. Hawa da ýok. Ýok. Tamam. Ýyllyk bahadan kiçi bolsa, ýagny kiçimi? Hawa, bolsa gynansakda geçmediňiz diýip ýazyrsyn. Ýyllyk baha deň ýadam uly bolsa, ýagny şu ýagdaý ýerine ýetirýärmi? Ýok. Ýok bolsa sapagy üstünlikli geçdiňiz diýsin. Soňundan näme bolsun? We şu taýda tamamlansyn. Şu taýdan çykarly. reňklerini bereliň. Şunu ýadak bir reňk bereliň. Şuna da nähili reňk, şunu ýadak bir sary reňk bolsun. Näme etdik? Başda diýdik. Variablelerimizi e, kesgitledik. weraýbellerimiz-ine şul, şu zatlar, şu weraýbellerimiz ilerleýän nemelerine ulanarys diýip şu taýda belledik. Başlangyç bahalar nol bolsun. Se bir, se iki, se üç, se dört, ýagny birinji çärýek, ikinji çärýek, üçünji çärýek, dördünji çärýek we YB, ýyllyk bahany nol etdik. Birem I diýip bir weraýbel kesgitledik. I deňdir bir, I deňdir, I kiçidir bäşe çenli. ýa-ni i bäşden kiçi ýagdaýy dowam edýänçä, ýa-ni i bäşe deň bolsadam dowam edenok, eger bäşden kiçi bolsa, ýa-ni dört bolsa dowam edýär. J goşmak bir, ýa-ni J birinji bahasy nämedi? Birdi, dogry-da. J bir bahasyny girdi, J ikiň bahasyny girdi, J üç, ýa-ni S üçiň bahasyny girdi, S dördüň bahasyny girdi. Iň bahasy bäş boldumy bäşden näme bäş bä iň bahasy bäş bäşden kiçimi kiçi däl bäşe deň şoň üçinem ýerine ýetirenak şuny şu ýagdaý ýerine ýetirenak şoň üçin nemeden çykdy soňra näme diýdik c biriň bahasy bardy biziň elimizde mollum giripdi c biriňkini c s ikiňkini giripdi s üçüňkini giripdi we s dördüňkinem dört gezekde giripdi Hemmesini goşduk, soňundan dördöwelikdänem YB bar şu taýda, ýyllyk bahaň içerisine goýduk. Soňundan diýdik, YB-miz, ýagny ýyllyk bahamyz üçden kiçimi? diýip soradyk. Hawa, kiçi bolsa, gynansak-da tapar geçmediňiz diýýär, üçden kiçi bolsa bahamyz. Ýyllyk bahamyz üçden kiçimi? Ýok bolsa sapagy üstünlikli geçdiňiz diýýär we tamamlasyn. Bir mysal bilen bir bereliň şuny. Şuny men ulanyp görmedim, ýöne şuny ulanyp göräýeli. Näme bolsun? Sep bir sebir deňdir. Muallym girsin dogruda. Sebiriň bahasyna näme girsin? Se iň bahasy näme di? I Sä bilen i goşulanda sä bir edýär. Säň bu bahasyna diýeli birinji çärýek gowy kapdyr bäşlik bolsun. Soňundan sä ikiň ýa ikinji çärýegiň bahasyna näme girsin? O bir azajyk ýaltarak bolup dur dörtlik bolsun. Soňundan sä üçüň bahasyna näme girsin? Ýenänem bäşlik bolsun. Soň sä dördem näme bolsun? Bäşlik bolsun. Bäş, bäş, dört, bäş, ýagny bäş, dört, bäş, bäş diýerdik. Şutak birazjyk aşaga süýşüreli. Girdi dogry-da, mugallym dört gezekde dört sanyk baha girdi. Şu wagt soňundan goşýar, hemmesini goşsa näme bolar? Bäş, bäş, bäş, on bäş, on dokuz bolar dogry-da. YB-miz näçe bolar? On dokuz bölmek dört. Şu taýda ýan bäş çykýar da nim ýeri nollaryny şu wagt almalyň nokatdan soňlaryny. Bäş çykýar 4 nokta işte falança. Çykýar 14-e bölsek. İşte 5 çykýar ýeň ýebeň bahasy. Ýebe deňdir 5 bolýar. Şu wagt int diýip düşünüň bar int. Ýani

Üçden kiçi däl. Näý ýok aşaklykdan gider ol. Onda sapak üstünlik geçdiňiz diýýär tamamlaýar. YB ýa ýyllyk bahasy üçden kiçimi eger şu kiçi bolan bolsa dany bu tarapa giderdi diýýäs dany bu nemämizi şu taýda neme edeliň. Şuny ýalak bir zat wagtymyzy az seredeliň näçe wagt boldy. Ýigrimi dört minut bolupdyr. Oho, ýaman köp wagt geçipdir. Bärde tamamlasakmy? Tamamlaýlaň bärde. Indiki sapakda birazajyk köpräk wagt, has köpräk wagt alarys. Üç, iki-üç sanyk mysal işlemek sebäbi. Hatda indiki gezek bar-a, näme edeliň bilýäňmi? Indiki gezek men şu zatlaryny taýýarlalyň, köp wagt almasyn, bar-a, siziň wagtyňyzy almaýyn. Gymmatly wagtyňyzdan şu zatlary men özüm taýýarlaýynlaýyn, diňe üstünden düşündirişip işlerini. Geçeris diýeli. Be bärde tamamlalyň. E, bir zatlar öwrenýänlersiňiz diýip umyt edýän diýip bu sapagymyzy geçirip gutarýas. Hoş sag boluň, saglyk görüşeliň.